Omogusia ondigerereti chingaki echi iga ande onsi ase okondigereria korwa either mambia amarogo gose mogaso taiga ogokwania ng'a mbuya ore. Chiamaka naye tinkorokwa na eyegusi voice yabeire engaki entambe twabeire tokobaretera emegano ao ao ase eng'encho y'ogogosemia naboigo okokoa information kuringana nenchera abanto bagenderete komenya especially ekorwa rogongo rwaito rwa gusii. Kabere togotara chikaunti chiaito ibere chia Gusii, Kisii na Nyamira ase eng'encho y'ogokoretera emegano ao eyio abanto babeire bakogokera buna tokoba tokonyerereta. Ndegokera ng'a mbuya mono ase eng'encho kwabere kogosupport ah, our channel, kwabeire kokoba part of our family, ekere engaki tokoreta omogano, kwabeire gokonyorigereria, naboigo mbare Babere bakaba ago support either financially, emotionally gose ase enchera ende. Korende naki ng'a emegano togokora teri koba in vain. Naende boigo twabeire tokoreta emegano yachenchirie abanto isiko iga aria kuringana buna bakorengereria naboigo ekero bakorelate ne chistory tokoba tokoreta ase enchera eyemo gose eyende. Ndikobakera ng'a mbuya mono ase ase ayio. Twachagete omwaka oria by the way uh, our channel is one year uh, old ase eng'encho yokoreta emegani eyeiga and I, I want to thank everyone obeire kago uh, subscribe eh, abeire kago like chistori chiaito babeire mokoru chi comment ase enchera eyio nere mokong'a omoyo nainche nagenderera gokora botambe ne team yane ase okoeneki ng'a nkoreta tore emegani eyeiga kegima

eh, ngokoere notification yagoteba ng'a mwana oria omino oretire egento gete onye koboete chingaki kwarigereria gose gwacha korigereria baadaye ase eng'encho kwamanyire ng'a Mark Knight okoreteire egento gete um, in the period of uh, one year twabeire togosupport twagachire chinyomba by the way eh, toirire abana esukuru eh, twagoreire abanto endagera Twakonyire abanto emotionally ase eng'encho ye support eria kwabeire gokorwa gocha ase channel yaito ya Gusii Voice. Naboigo twakindire subscribers from zero bono iga torigerere 13,000 subscribers and I want to thank you so much. Ase baria batara subscribe take this time naye koba part of our family ase ogo subscribe. Subscribing by the way teri koira besa chinde chionsi gose teri go- go- go- gokoira bundles chinyinge neri ng'aki anytime Okonyora ng'a nkorete evideo, naye gwatoka ng'a enotification eri ngokoera ki ere ng'a ki Mark Knight okorire ki? Gose gose voice yaretire evideo, onye koroche ng'a estory eyio negendane with what you feel like origererie, yatoka ng'a nkorigereria more. I want to thank abashabiki aito mbare babere bago twakera esimi goetera enamba yaito ya estudio,

Gochakera omwaka oria ang'e December goika omwaka oyo iga, abanto abange mbararoche Mark Knight stories nchire gocha Gusii Voice na nini na nini eh, story nchiye bana ng'ai Mark Knight gwachiete you know eh, which has been a concern naende nkobakera ng'a mbuya mono ase baria babere bago check on our stories. Amashabiki aito nare iga iga bategereri bakorigereria chistory echi iga naende bakong'akera sana. I can name a few but ase eng'encho Eh, ye- yechingaki let me just appreciate ng'a mwabeire mogo check up which is nice and i really thank you so much eh, bono as all you know obogima bwabeire obokong'u kenya bono iga that is why you don't see much of me bringing stories ase eng'encho ya logistics mobility na ebinto binde binge ase eng'encho ya economy yaito ya kenya buna yabeire gekoba but all said and done

support me in order for me to bring you uh, stories iga na iga aria ase enchera eyio buna inwe family ya Gusii Voice. I have 25 stories mbwate 25 episodes chi'emegano mbangete ase eng'encho egochi kobaretera emegano eye ekorange

Real life stories chi'abaanto, n'ebinto, n'enchera abanto bamenyete, n'enchera ebinto bikogenda, naboigo chistory chiragosemie, ora relate nachirochio, ora rigereria nachirochio gose chikofundishe gose naye boigo origererie ng'a eng'aki ebinto bigochia koba isiko iga iga. Chistory echi igantete koreta 25 episodes.

Ase ogotoma 5,000. Onde oratebe ng'a Mark Knight tiga nsapoti chistori isato ase ogotoma 15,000. Oratebe tiga nsapoti chistori isano ase ogotoma 25,000. Onde oratebe ng'a Mark Knight I want to be part of every story okoreta I will really appreciate. Onde oratebe ng'a Mark Knight yaya tiga mbeke nainche 1,000, tiga mbeke nainche 500, tiga mbeke nainche 200 kidogo kidogo

Help me bring this 25 episodes to you and I believe after the end episode 25 out of 25 ning'irane iga iga go appreciate naende mbate ng'a inki gwasomire kore ase chistory echi iga 25 chiepisode echi iga 25 chibwate story abanto korwa chinsemo a- a- nyamira kisii abanto abange babwate emegano emegano yabo goetera emegano yabo orasome egento ekemo orore enchera abanto baito bamenyete nakwanire na abanto aba iga nabangire nabarobwo enchera ebinto biabo bire. That is why I'm here gosaba support yaino and I know you can. Onye mwatomete support yaino nkagacha chinyomba onye mwatomete support yaino nkaira abana esukuru onye mwakorete support yaino tokagokia abanto bande ne chingaki chiaino naino go support Mark Knight nere nere abaretere emegano iga ase enchera buna eyio nande boigo eh, ase onsi make sure ng'a ngo subscribe ore ekero go support naye akaba ase part of the family ase chi episode echiga 25 Ontebie ng'a Mark naitwe episode gete yangusire, episode gete yangusire. Naye boigo nabo okonyora ng'a twasukirie abanto abange. Ntobwate chistori korwa ase egekoro, togotwara chistori nchire abanto ba abange baetaire emechando, tobwate chistori abanto bare successful, bachakirete ense mpaka baikire ase gete, tobwate chistori chia abanto abange ba give it up in life, tobwate chistori chia abanto abange batakire go commit suicide, bono iga bachengi, ebinto ebinge range matters from education to everything.

Toma ase enamba eyio, onde bwensi oratake kong'akera esimi antebie ng'a Mark 19 ntari gosupport chistory isano, Mark 19 ntari gosupport chistory ikomi. Nimanyete abanto mbare blessed differently, abanto mbare abled differently. Omonto nabo agoteba Mark 19 I want to support all the stories and God will bless you. Timbwati ande ngomenta, Nyasaye tiga agoseseni obe part of this journey, Nyasaye tiga agoseseni obe a blessing to me, obe a blessing to the Gusii voice. Naboigo ekero twakorire igo,